udza maini vabude muno udza mufana wakabude muno ngabude ngabude kana yaomana musade nayaomana makaona ndakanyarara musade kundiyedza kana uda kunzwa ndoti chii anditi nayaomana uchikumbira pefyumu kana usina pefyumu hauna pefyumu ka pefyumu yandospreya nenda unospreya wewe
zvakangofanana chako ndechangu imari yangu inenge yakashanda ipapo Ah, iyo usandibate mhani saka uri kundiita nzivo zvakuti ndiri kwatotsamwa hazvisi kuoneka ndakatsamwa
handiri kunyangadzwa kunyangadzwa kuti sasha apinda muno machikumbira vapefum iwe muno mubedroom muno munoda privacy anongoti kokokoko zvinda nombo ndi kamene atopinda kwakasvika ndisina kupfeka ndini ndakukansela go ahead havachapinde muno ndinda kukansela go ahead andakapa iyoyo havachapinde munhu andidi kuvaona muno ukamboda ukakwindi kana kana mainini so kamwe kamwe ameno kamwe fesi inenge akarema mwana uyayo ndakuto Bemba kuti ko chii chatakambomutorera kubva kumusha. Munin'ina wangu ndokuti akarema.
Akarema zvisingaiti.
Akarema achiremei?
Ameno.
Iwe une problem nemunin'ina wangu here kana kuti?
Ndinenge ndakutoita problem nemi mese. What?
Ndinenge ndakutomboita problem nemi mese. I told you madhezi kutanga tanga chaiwo chaiwo kuti ayewa ngatimbomire kuita mwana because of this and this and this ukabva wanyepa unge uda kuita mwana right now uchakutaza kuti tinge tine mwana chii Tigei, iye saka ndiwe wairamba kuti tite mwana.
Ndikazoti takumuda zve. Uchindipa mapiritsi kuti ndisaite nhumbu. Ndindawo pamapiritsi. Saka ndiyani?
Andi ndiwe waitonotenga mafamily planning uchiuya nawo ndichinwa saka izvo zvinhu becho unozobva yangu rekana yangu kuti. Ndinomaziva mafamily planning auchiri unonga nditumidza kuti ndinotenga mafamily planning. Basi nekuti kawaita handisi kuda mwana. Ika tasati takumuda. Ndiwe wega watanga kushandisa ma family planning. Saka pa problem yangu iri papa. Iri papi? Uchindiudza problem yangu iri papi? Da mwana munomu. Pero unotaura ka zvakanaka saka ndozvinoti pekuti utsamwe here nokutuka mainini. Unongotaura ka kuti ndaona. Mainini ndo vari kutokonzeresa wakuti unongo ne mwana pano. Tasiyo sudota mwana iwe. Vakadzokera kumusha kwanyatsa unodewa hona mwana iwe pano. Twitter mwana. Tiki, atina kuwirana here pakauya mainini?
Tawirana. Ska problem iri papa. Hatisisiri kuwirirana mainini vavepo.
Solo ndirasa hama dzangu panapa ndotingoti mainini ende just was thinking hachada kuti mugare panapa ndozvasaka are you saying kuti that, that one is not a good reason for mainini kuti vadzokere aiwa tsvake eh, ndiudze reason ine musoro hazvizvo vakatotsamua kungoti kungoti iko kungoti tk hachada kuti munge muri panapa it's a good reason inoita kuti vaende kumusha isina kana anoti no unoona handidi kunzi bhebhi kana ndichinge ndakatsamwa matsamwiro andakaita aya amene hausi kunzwisisa here i don't know which part of this conversation are you missing handidi kunzi bhebhi kana ndakatsamwa kudai so kana watombozviita wakaregererwa good mood after nine months Kana zviri zvekutaura after good mood ndamu good mood which means nine months to come ndopane ndamu good mood ndabata mwana nei munhu anenge achiita ndinetsera siku nesikati da mwana ada mwana ndikati anohwaza ndada mwana inezvi mwana ndakumuda haachaitike mwana waye kutange munhu aitonyumwa aitoziva ake kuti haazvare manje zvekuchengeta ngomwa nehama yayo pamba panapa ilosi kungofidha ngomwa

zvakaoma izvi munhu akafa wandakatsipika anogomuka chirudzii haa asi uyu muprofita wacho akatadza kuita zvinhu zvacho asi n'anga yakatadza futi huni ndakaenda kuvirika kun'anga kuya vakatonditi ndiuye nehembe yake hapana chiya muchazoona futi saka kana ndomuona zviri kumborevei maiwee Amen. Yuwi, kumuka inini, kumukira inini. Wakafa kuwakafa kuti zoda kuya achindinetsa pano. Anonditera kwandaka kwandakugara ne, ne, nemunhu wangu kuti zvitese. Ah, nyaya inoudzika sinyore iyoyi. Man, genje aona asi baba ndiomira.
Iwe, Lalika.
Baby.
Iwewe. Kuna makadzi besides kungonzi ane body yakanaka, makadzi munhu kuti Chief.
Ah, ndozvandisingade izvo iwo paunobayabaya foni yako ukambondiona ndichidongorera foni yako pashandisa nambokomenda umwe munhu pafoni pangu ka anyaya kumakadzi munhu here handi artist dai ngonyangokomenda munhu nje uchikomenda body yake eka ndiye artist ka kuna artist asina body
ndizvo zvanadota rani tandichikomboka mari kunorukwa musoro mhm.
ndazviziva ukango ndiona ndakazvinyararira zvangu nditsvagira kanyaya so that ndinotanga kuzokumbira kumbira regre ndichikupa mari zvaiva zvekudhara kuchengeta kwandikuita munin'ina wako panapa uzinzwa its a lot of money yandiri kubuditsa already muningi wangu wacho ndamuchengeta ndange kuita kunge ruhwe ruhwe achingokwira nekudzika achidhonzana nemamwe mazibhodha ndange imbiri yarodzi ndodikirwa ndiona nebra rakarembera kuda iso inimba napa
wakutosvika pakutadza bra ari muningi wangu rinotadza kuoneka nei rakarembera bra rinosvika munomu rinotadza kuoneka nei aponyazopopota nenyaya iyi ndikupopota ndikupopota nenyaya yemunina wako kuti pamwe inochidyisa china kana munhu abva mumusha uchimudzidzisa kugeza ake tochibikirwa nemunhu akachena iwe zvekuti mm, poku yandakatenga iweandizive poku here ni poku inenge inova ziya remunhu unonzwa kuti poku inova muni poku iri kunova mudiki iwe kana unoda kuti hausuda mudikira iwe wakambobvumira iroro indekamboona mberi kubika pakwa saka zvinoinzwa napa ndiwakati mainini imbenu ihayenyu bikai mafirst days waitofanira chikafu chinobika oh ndakati imba iya ya mainini ndizvo zvakataura here alright kana ndakati imba iya ya mainini haisisiri yako na mainini mese hamusina imba pano alright kana ndakati ndeya mainini iwewe na mainini vacho hamusina imba pano apo wazvinzwa
wakuziva kana wanga usiruziva wakuziva iwewe na mainini vako chibve pano apo aisha
tikei itava tk pawa nditi tk nekudhara ndichiri kudanana izvo vachadanani problem yako imbonyaambo kutange munin'ina yamakanidza ndozvaari ndisina kumbotora kumusha
inyaya mainini here kana kuti mainini vaendi vanongodzokera ivo mubedroom mangu mukana kuti pe handisangana privacy musi uno ndatokuti kuti ndoda kukuwaridzira ndotoda kuva romantic ndawaridza mashitsi ewhite kakuya kakuti gada kuti nditi vakarara vasina kupfeka hembe dzese vari mumusha here ndikupinda ndoona makadhinda kamunhu china hakageze tiki pamberi panomboti panomboti ndamunhu yangu anzi ndati uri kupikisana nene here utore shitira wati uri daiona tapana kamunhu here mina kakadhinda kamunhu kakatoita kudai so karipo nemararira kangaita angu ripo ipapo utanga munhu katreterwa kudai apo kwakachema munin'ina wangu kapo asi kukati mamunini wako ndiri kuti family yenyu yese munondimakisa zuro ndizuro taenda kumba kwenyu ndiri kunzi ndoenda kwatezvara vari vanhu vanonditeera vakaona tezvara vacho vakapfeka munhu rusutu rwokuti tezvara vada ndiite sei inini
iwe ane ndosuti yawakavaperi kwako ende unoroora ndoyandaka don't tell me that wautondoremenda zvimwe zvinhu ndosuti yandakatenga pandakaenda kumaroro saka saka wakati Ndosuti yana- suti isingaite kuti uzovaseka nhasi kuti kuti ndakatenga suti isingaite suti yororadza inowachwa ichi ainwa akaye inoda izvozvo sutu iya yarembera sutu kudai so muna iyo mdara kwanga akamira vakadai so vachijegera maoko aya kuti asavharwe kudai nesutu vamira vakadai so
zvinobhohwa semukwasha kana watukirwa munin'ina nababa vako zvekuita unozviziva murume akanetsa enda umba kwenyu bva pano
unongotaura zvakanaka kuti hauchadaakatunira mhuri yese unongotaura kuti handichada hazvimanikidzwe nai mbona wacha suti yabubo wako ndinobva shamwari ndinobva ndinoenda but problem yako iri papi chimwe yazondudza problem yako iri papi ubva zvondatanga kutsanangura problem yangu hausipanzwendatimbonyara pamwe hasha timbonyara ita kuti
ane hasha nini wendiani and kuti chimboti chimboti chimbosmela room yedu yatitorimi iri kunhuwa mainini tasaona so ka wanoita kubva kudai so munhu anongofamba achikutsika tsika kuti ambo chimeti ndechei padhoo anongofamba ta ta ta ta oendawo ndinouya nemazisawera angu muno ndosvika ndoda kuda kushaina shaina une mazisawera angu ndosvika pana makadhinda tsoka dzamainini vanotadza kugeza vanotadza kuziza munhu naogeza zvine basa riyo pakambuya munini wako akakurira mapuranzi ndakambozvitaura hauna kuzvitaura so kwabva wakopera staira yake anenge ane zvimarasta nanhasi nezvi ndokuti enda unokuku haudi ndakapamare kuri kuhaudi Wakutongoita kunge mupana wangu wekumapurazi wacho. Tiri yawo zvinova indi komita tiri mukiche mukati yese uya katokufita igara wakadai so baby. Ah, Nasu na kutaura zvinhu zvanzi hausi kuda kuenda kunoruka. Zvino zvawafana na bamunini munin'ina wangu wekumapurazi. Ndochiita izvozvo manje. Seems like why tune girlfriend utone umwe munhu unokotaura kuti ndani mumwe munhu ndakaona kunge munhu ari better. Tiri ndinoona makadzi zvangu mubedroom kana ndine girlfriend. TK.
Ba.
Handiti makada barika imi. Imi makati munozvigona. Saka wakundiparika futi. Ah, ah.
Hasi hatisi barika. Chiiko nefoni yangu? Chii? Chii? Chikunetsa pafoni yangu chii? Gare apa. Nei? Handimuna anondirova rova zvo. Marowa.
Sinyoni ndakatokunyatso kurova icheko cheko munotobuda mututu.
Ndongozvigona kundirova kwacho wati. Handi pepe pekutanga pepe ndakambokuudza kuti upenyu ivhiri unogona kutenderera munogona murume mukuru kuumburuka pasa. Handi unozviziva. Eh, nyanda kudedzera isinyoni. Ndakuumburudza kudhara vanochaita sei? Ha, zvakanaka iko makandihwina. Eh, makandihwina ndakagaaaiwa musanditwisidzire noti ini ndikutotaura nemi mune zvakanaka ini ndinofanira kunge ndatokwidza voice sezvamuri kuita sinyor ndizvo eh, chinzwe nyaya yangu panapa yanda kudedzera kuti mugare pasa mamuda kuenda ka handi nda kudedzai eh. ndati nyaya yangu mm, ndeyekuti mubedroom hamuchauya hamusisina kana bonde kana bonde rakuwanda kuchembere yenyu mai wawa toraramira bonde iri wo saka mai wawa ndivo vanhu vano- vanofana- vanokodzera kupiwa bonde ini vanhu vachakodzera kupiwa kuwapa bonde bonde everyday hamusi kuvape mukurara uku. kurara kurara woka zvako kana ndikaita karara apa vuro ndapa munhu bonde hamuchaenzani sebarika sinyoro Muri kunzwa nyaya yangu here pairi? Barika renyu ndakaritambira. Handina zvokuzviita, handina kwokuenda, handina nokuti makazvigamuchirawo kuti ini ndiri nherera mukati munoita zvamunoda. Saka ndakangogamuchira kutwa zvandino zvamunoda ini sasinoro, handiti? Ko seiko musisauye mubedroom? Ndoti nyaya yangu chete nemi. Ya zvandichaita ndichatirunga kuti ivo mai wavo vauye mungogara mese uko.
kugara imomo kutoyaaasha kuti kuti hakuna zvaitika uku hakuna zvaitika kuti kwese kune zvaitika semuezezvamutaurei mubedroom angu kuzvine basa ri sinemuezazvamutaurei muromo wenyu ndaakuzokurova ndakakuzai pekutanga pepekuti upenyu ivhiri ungotaura nini zvakanaka kana uchida kutaura neni taura nini ukada kutamba uchindirova rova ndikakutanga kurova panapaka ndoona kana kucheka nebanga Wazvinzwa? Sinyori kana ini ndogona kuvubaya nebanga. Eh. Nokuti pa Nyaya yako stage iri papi?
makandisvitsa. Taura zva nyaya yako. ndati sinyoro imi mamuchauya mubedroom umu makuwanira kuchembere yenyu maihwawa ndonyaya yangu Ndichauya.
muchauya rini kana zvanetsa ndichauya kwa maihwawa wacho Ivo ndivo apa vachauya andi apa kuno. ndikumborespecta Ivo ndivo vabereki vachauya kuno. vakaita makadzi Takawirirana vachauya kuno.
ani
vachiuya kumba kwani Hani makasinyorerwa makati hanzi mai wavo vakugara mune imwe room yangu iyo handitya. Makati ini ndiri saskam ndaka ndaka cha ndaka ndakavaka imba iyi ini ndini saskam vana baba Sorodzera vasina vana vari usvika uchitaura Imimi. zvisina basa. Ah, ah, sinyoro kainzwe zvandiri kutaura kare imi hamuite nharo neni ka imi muri makanditadzira moda futi kuti ini ndiri kundi- ndiri kundi- ndirambe ndiri hambo Horaiti ndichauya nhasi. makarega Achauri ngoda kurara uchindiona. hapana mborora ndichikuoneka imi muchamakandorora muchiziva chakatoti ana pesi nana shasha vabuda hamuchizive hamuchizive here sinyoro iyo mishonga yamakadyiswa namaihwawa venyika ndo murume wandisiri kuda kunzwa iwoamusatitaura ah, zvisina basa wakaona ndichidyisa wanga uripo kana wanga uripo kadikuribata ndakadati kana wanga uripo iwe kana wakaona ndichidyiswa wakadii kubata ndisadyiswe
ah. ndati usataure nyaya yamaiwa wakana ndichitaura handiti Ah. tongotaurira nyaya yedu yopera ipapo chete Ah. Full stop. Hey, mai yangu akafa Kutoziva. sinyora hamuyende kani ndichitaura nemi Eh, garai Mwana apa wako sinyora angorubata mwana wako iye unozvara mwana sinyora mukomana ndakudze- pano. ndakakudze pekutanga kuti upenyu izviri unoti ndodai wandiye munogona kupitiguka pasa mukuzvinzwa ini ndikutaura nemi ndikuti mubedroom hamusi kuwanda handizvi Makada barika imimi makati vakadzi tu munovagona kuvachovha ndizvo saka namuchigona vachovha ndinode kuti zuva nhasi kwamai wawa mangwana kwangu ah muvhare dzeve sinyori kana ndichitaura nemi ah pese pana chikuterere sinyori but enozvimakunyaakurova avo sinyori indokudzorera enozvai zvinezvika handidi kunyepera enozvi mwana wangu ari kudzingwa kuchikoro sinyori nekuda kwenyu imimi namai wawa venyu makasarudza chambere yakauraya murume nokuda imini hamusi kuzviona zvese izvozvo akafa nei murume wavo pane asingazive nharaunda yese kuti zviri murume wamai wavo akafa akafa nei nekuda imimi nenyaya yekuhwahwa kwenyu kuti tinonzi tuchiitwa munono dai raika tumbwa twenyu totwa munonono kwamai hwahwa twa mainono kwamai hwahwa eh. makati bheta kunotaramura chinyarara ndakazvigane vana pano handina basa nazvo because ndakambotraya kumbozvidzikisira ndikati aobarika ndakazvigamuchira pakutanga makatondityisidzira ndikagamuchira baba mwana zviriko and nezvi futi ndikutere mubedroom umu ini ndinoda kusevhiswa chisa huni ndiha ah, ndingamboisa baba mwana because imimika hamusiro ndisevhisawo ndaunotsvaga magobo wakunotsvaga chi magobo magobo ai magobo wati magobo ndati magobo magobo ndimaiwawa magobo ubike egawe gawe magoba acho nhasi makasarira munomusinyoro ndikuti azoita wechitu ikoko ndikutokutaurirai nhasi nhasi zvakatokwidza
tembrigaizihayi today ndikutokutaurirai zvokutotaura zvokutaura chokwadi mwana ungoti kudzingauyaona kuti kunomhanywa ikoko ha ah, munonyapa ndakaudza kuti upenyu ivhiri unotendera this time wakatokutenderera ndikutokutaurirai barika ndikogamuchira kugamuchira kutadza kumumba munhu handikushaya bedroom ndikutoshaya kana kana ndokuda kwechemberi

Hello. Hello tete makasimbere. Hello. Yeah.
Mur.
Mura ichiri tete. Fine kuri sei koko? Ah, tete kuna hakuna mbomira musho. hello hello ko chize nei mwana wanjani tete bamunini venyu vari kumbopopota mazuva ano mumba macho hamusi kugarika nyange wakavati ndiri kuda mari yangu yekutenga madomasi che vanenge vachipopota kuti muda madomasi eyi musingagone kubika izvozvi vanenge vachingotuka sasha vachituka musha wese baba varingopopota varingopota nyaya dzochanzi tombozoti dziri kufamba sei kuti nditi ndizo ndakavatadzira here kana kuti vane girlfriend here saka ipapo tatobva utotukana vakatirongedza uyendomba kwenyu zvavo mateta ndichatomboziva kuti ndoita sei ini ndatopererwa kutokufonerei kudai sokupererwa
vamwananza tifikeko mangwana reitira mukwanise kusvika nhasi here mangwana acho handisi kuziva zvizi kuti munhu ari kufungei kuti ndichaona pekurara here kana kuti handipa wani haiwa anobvuma kuti uwane pekurara mwananza dzindosvikapo mangwana kuseni
Right tete saka ndenda kangokumirira emangwana acho. Alright mwana wanga. Tinoita basa. Alright mwana wanga. Dai zvinoita.
Koma ndidedza kuno kwakanaka. eya ndizvozvo Eh, hanzi kurechi Ah. kuti nhasi ndoda mbuoni ndichibva kuno ndikuenda kwa kwamai peshi pamai peshi Eh, kwakanaka ah kwakanaka haa kwakanaka muchidzoka here ah ndokwa ndokurara nhasi ndosaka Kurara? ndoti kuti ti- titaure pane vanhu vakawanda kuti muzonzwanana kuti Uya kupopota uya ku ah zvizoita zvakaita se. Mati kurara.
Ini ndabva kutonogeza izvozvi ndichiti mukurara kwangu. Ataurira kumba kwako nezvei?
Kukurara kumba kwangu zvine basa rei? Ah. Kahwanike kwangu kamwe kanozotanzika. Ah. Mwari mwezi wangu makarara. Zvese tiri kugara ndiri kumba kwako. Mwari mwezi zuro makararako.
Handiti ka paya pamakambo ndikumbira kuti kandida kurara kumba kuna mai pechi. Takawirirana kuti 3 days. Ndakamboita rana ndakadhakwa.
Eka pezvamakaita kakuratidza kuti mama kanoita kana zvinhu zvacho zvisizvo kamunoita sei nini? saka payoyo ini shoti uri kuti handifanira kunorara iwo handida kuti three days hazia dzakwana handimuudza kuti pane nyaya yangu because three days hazia dzakwana ehe ndakarara kahwani ko ndikarara two kwauri ehe handidzokorera futi exactly apa kungorara nhasi makarara ayo three riva dzakwana uko mangwana umeenda umeita dzengani three takurenga takautaura kuti ndine kahwani
Kwenini mhosva yangu here kana kusisina chiripo iko kumuda undiite sei? Alright.
Anya ndainza ndichaona ndodzoka here kana ndiri ndorara ipo. Ah, imi baba imi makada undiita.
Ona ndadzoka ndadzoka asi ndikasadzoka ndarara.